Selama lemai begulai enggau aku ini manang kuman jegit, endun jelegit lijit mit anyam pisit turun dewa. Ngerejang sumpit lasek pala temaga laja.

Baka ke lemai tu, ini mai dua bengkah jerita ti dipedua bala uchu ba messenger menyadi kitai ayu tauka admin page Iban tauka ba whatsapp ini empu. Terima kasih ngagai iya ti udah bekunsi cerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai ucau. Tau diambi nyadi ke lalau tenggau singkang kaki bejalai laban dunya ukai semina dewan mensia enggau jelu tang antu mega. Turai bala ucau udah diserurik menyadi kitai ayu baka selama bebuai ke leka jaku injau. Pia mega sepia ti enda engkeman sebedau iya dikerenut ini pansut keruai kitai kitou ucau. Leka jaku Iban ti dikena ayu nyeruri genap bengkah turai bala ucu ti dipedua ba ruai kitai tu mega jaku Iban adap ke menua ulu ucau. Minta ampun enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita. Baka tau ko munyi jerita kitai ti keterubah tu ucau. Ini ngena nama kurai nyadi ke nama karung ucau tau. Pengingat kurai tau ucau nyadi urung iya tujuh taun ti udah lalu maya kurai ribat ke anak iya ti lumur tiga. Kandung kurai maya nya uchau. Kira bisi tujuh bulan baka nya, maya nya sida kurai diau ba Rumah Setinggan, SOP, kira ke semak kampung meh nya. Laban rumah sida kurai ti pemadu ujung nadai orang bukai agi tunga ke ujung kin. Bisi deh sekali ku Rai mandi, jam iya nya sigi udah laun ucau urung iya pukul semilan malam baka nya. Benung tudah ku Rai kisuk mandi. Dia ku Rai ensium utai bau rengut malih ali tama idung. Terubah iya ku Rai enda kiruh endar ke bau nya ucau. Ku Rai bejengka engka nya bau sabun iya empu. Ari ti kedua baka nya mega. Enda ga kurai memunyi. Pia ko orang tuai anang lara. Ari ke tiga agi ga baka nya baru chau. Salah tau ko ati kurai. Kurai pun lalu madah ke laki iya. Utai ti bau rengut disium kurai tiga lemai nyau chau lalu bebali bau sela bau darah. Lemai nya mega sida kurai sebilik ta ninga munyi urang mangkung bandir ba tanah seberai rumah sida iya. Salah tau, ko laki kurai uchau. Laki Kurai lalu beguai betamit ke pintu mua empelua semua lalu madam ke injin api. Pagi siti kira pukul lima pagi Kurai tu mudah ni laban ti ka berapi ke laki iya ti gawa. Dia, ku Rai tekenyit. Meda ba dapur iya dia, bisi bekau darah. Enda nemu darah nama tang enti ditegu agi angat, pia ko ku Rai uchu. Laban ku Rai bisi betanya ngagai bala mayuh, dia sida bisi ngasuh ku Rai ngerini darah nya ngena abus, ngena abus dapur kayu laban ti diau ba rumah setingkat.

Anang di irau endo. Aku bisi nyaga uchu aku. Kengka ke siku aja indu. Pia kontua kurai nya bejako uchu. Dani pagi nya kurai lalu nusi ngagai laki iya. Dia deh laki iya.

Bisi meda utai belama orang ba rumah nya suba uchu. Diatu laban udah direrak. Nadai agi mesida meda utai nya dia. Au, nya meh naka jerita kitai ti keterubah uchu kitai mindah ngagai pengingat ti kedua kitai baka ke lemai tu uchu. Pengingat ti kepenudi tu uchu. Dipedua uchu Iman nyadi ke nama Karung. Jerita tu uchu ditampung Iman ari aki iya. Mending ke ensera dikena ngerinik lemai hari orang kelia ukai nya bisi TV, radio, jauh ke bisi tali paun baka ke diatu uchu. Mending ke ensera ari aki ini nya meh nyadi ke pemerindang lemai ti senyeman asai ke nguan keruang ti bang. Baka tu ku pengingat aki Iman nya ujo. Bisi empat iku sida iya gawa ba kem Batang rambau maya nya. Tekena ke ujung taun, taun berapa enda, enda ga ini nemu enggau nyemetak ujo laban Iman nadai nerang ke ini enggau nyemetak. Mayuh bala mensia mulai kediri ke menua. Tinggal sida empat iya aja meh ba kem maya nya. Alik, Mikal, Kunyat enggau Kujat. Nyadi, Kujat tu mandul sida iya diau dia nyaga kem Batang. Urung iya pukul lapan malam, pengudah sida sebuat makai lemai nya belauk ke bayak ulih Kujat Bayak nya tadi lalu disalai tudah kujat. Nya meh nyadi ke lauk sida sebuat malam nya ucok. Duduk meh sida sebuat ba tanyuk langkau seraya ke nginsap deruko apung. Berandau meh sida empat ngenang nasib diri enda ulih pulai ke menua enggau orang nyambut taun baru. Kasih meh tudah kitai tu aki. Nadai ulih pulai maya taun baru tau. Sinu ngenang bala bini anak ba menua, ko tudah alik bejako seraya ke ngesuh ke asap insap deruko pung iya tadi. Eh, nya ke manah kitai enda pulai, enda ga belanja kitai abih bebeli ke arak tuak semua meh kieh, ko Mika ga nyaut tudah alik. Dek nya mai makih, dek urang bujang. Kami tu udah bebini tau ukai nya nya mai jauh bini anak. Nambah ke anak benung meka mekang, ko alik ga nyaut tudah mikal baru. Meda baka nya ta dek. Ngerara me tudah kunyat meda alik seduai mikal betimbal pengendiri. Eh seduai tu. Enda ibuh ka belaya ketegal utai baka nya. Udah nasib kitai empat meh baka tau. Ku Tudah Kunyat lalu angkat tamu ke bilik ngambi dua butul langkau iya ke dibai iya maya pulai minggu nyin kemari. Nya, irup kitai kena ngangatka isi kala ke salai bayak tadai agi bisi. Nya tabas kitai empat. Ko Kunyat lalu malik tunga ke mua Kujat ti benung ngeraut buluh ka digaga iya ke bubu. Enda aku ngirup. Legi nadai orang bejaga meda piko meda subu. Enda leh legi curi bala sida pai nyamun. Pia ko tudah Kujat. Amat ga maya nya ko kita uco sigi mayuh orang curi utai ba kem batang nyau ngirup meh sida tiga sebuat nya tadi tudah ke uja tu majak meh nerus ke pengawa ia ngeraut buluh lama agi besai agi ga nyawa sida tiga nya ti bejako majak mayuh menjerita sida sebuat Ni ke bejerita nyabung meh nya dia, ni ke jerita ngayap meh nya. Macham aja meh jerita sida tiga nyau kelama bejaku tudah mikau tu tadai. Apu Wakih, nyamai amat enti bisi indu enggau kitai empat ngirup ditu. Pia ku iya seraya ke nempap tanan bau kujat. Anang mayuh jako nama udah mabuk. Puak kampung baka tau anang mayuh utai sebut. Pia ku tudah kujat nganu mikau cau. Takut amat gadai akih. Nadai bala entu indu berani ngacau kitai tu purih orang berani tau. Ku mikau ga seraya ke ngelangak langkau ba gelas iya. Jaku ngapa deh nya. Ngeleput lah enggau ugai deh nya legi enti amat. Ku tudah kujat ke seraya ke tukir-tukir ngeraut bulu ah. Ni ya deh. Enti antu laki aku jual, enti antu indu aku ambil nyadi ke bini. Pia ku Mika bejaku lalu nempik dada madah kediri berani. Enda memunyi ke tudah ke ujat, meda Mika nyu majik mayuh jaku baka nya. Enda lama udah nya ko kita uchu, urung iya sepuluh minit pia meh. Peda ke ujat, bisi senaya orang empat iku menzia ari jauh ngelawa sida iya kia. Majak semak sesemak, nemu nya empat iku indu naka pemajak pemurak baka kumang bekena ke kain batik aja. Tambah mega bau rengut penapat ngasuh ati tekait. Tang ku Jat udah nemu sapa indu empat iko nya ujau. Nadai bepuak kampung bisi indu ngemajik nya. Pia ku ku Jat dalam ati bejako kediri. Gaga me sida tiga nya tadi Mika nyau nempa papan laban kelalu gaga. Ngirup me sida iya dia. Nyau bela bisi kaling maging meh sida sebuat iya ucok. Tudah ku Jat tu tadi, laban tudah tuai nemu nama utai nya. Semina duduk ati diri aja ngeraut buluh bubu iya. Mansang meh indu siko nya ngelawa tudah ku Jat nguji deka narit ati ku Jat meh jara tudah ku Jat tu tadi enda kiruh ke iya. Enda lama udah nya, tama meh Mikal, Kunyat enggau Alik naban ke indu ungkup diri ngelawa bilik peninduk diri. Kira bisi lima minit pia meh, dinga Kujat nyau nyerauh begau munyi utai ari dalam bilik. Ni ke munyi nyebut pedis. Lubra ga engkakai. Ni ke minta tulung menyedia. Indu siku nya tadi dia mia nunga kujat tuchum-tuchum rening kujat. Ninga utai munyi nya, kujat pen lalu numpu indu ti nunga iya nya uchu. Lalu diachuk kujat ngena buluh senentang dada indu nya. Nama agi deh. Nyau rawa rawah mih indu nya tadi ngenat pemedis. Kujat pen. Lalu engkechit ko kita ucau. Nadai betengah ke tangga agi. Malik kujat tunga ke baruh langkau sida laban langkau ti tinggi enda entap tang begantung betiang. Peda ku Jat Dareh. Nyau machia-chia aja neritik ninggang tanah. Apu, indu antu ku ria meh sida tau. Pia ku Kujat jaku kediri dalam ati Ucau. Ada belanda meh tudah Kujat nuju penai sida deka ngerari kediri ngelawa perau. Enti nitih kia uchauk, enda bangat jauh ga pendai sida nya ari rumah kium sida iya uchauk kira bisi lima belas minit pia meh. Enti bejalai kaki tang laban hari ti malam nyau petang tegayam nya ke mai pejalai tudah tuai berasai panjai. Ni ke belanda meh tudah. Labuh tetungkam tesangkut ba bandir kayu meh tudah tuai ucau. Malik ku jat tunga ke belakang ya. Peda ya indu antu ku lir tadi udah terbai ngagai ari belakang. Beguyang aja pun kayu alai antu indu ku lir nya terengkah ucau seraya ke ketawa engkikik. Munyi manuk disayat orang. Nyau kelama, teringat meh tudah tuai kuja tu utai ti diajar niang aki enti iya betemu enggau indu antu kurir ba sebelah kampung uchu. Jengkau kujat meh daun kemiding ti bisi ba sebelah. Tisi jalai nya dia lalu diperurut ke tudah tuai ni ke naka pemayuh ulih tudah tuai muchau. Peda ia Indu antu ku Lia nya tadi lalu ngetu ba dua daun kemiding ti dirurut ke tudah kujat tadi ucau. Indu antu ku ria nya tadi dipeda ku Ujat ngira daun ke biding nya siti-siti. Meda utai baka nya, mupuk baru meh tudah ku Ujat belanda. Luba meh tudah tuai tesat belanda laban ti nadai mai lampu pijit. Meda diri salah jalai, perurutka ku Ujat baru ga daun ke miding. Kira indu antu Korea nya baru ga daun kemiding nya tadai uchu ti diperurutka tudah Kujat. Kujat pen lalu berumban ngiga jalai iya ke ngena nuju penai sida. Enda berasai nyau datai meh tudah Kujat ba penai bai ati takut nyau enda tebuka ke tali perau tudah tuai Kujat ko kita uchu. Indu antu Korea nya. Nyau majak semak se semak. Meda baka nya tadi, lalu ditungkup ke kujat perau. Dia meh tudah tuai belalai. Dinga kujat ari atas perau. Munyi keramak indu antu ku ria nya uchu. Nyau baka nama aja. Dinga kujat, rauh-rauh aja indu antu ku ria nya ari atas perau, ko kita Uchau. Kujat enda kiruh majak ngenanka perau ari dalam ai. Semalam malam nya meh tudah kujat dalam perau nya Uchau. Nyau ngantuk diri meh tudah tuai datai ke pagi. Chelap enda pen. Tat ka aja meh ari langgu ugai le nyau pia ke eno ke tudah tuai ucau. Meda ari nya udah tawas, pansut tudah kujat ari baruh perau ti ditungkup ke iya. Peda kujat abi bekau keramek indu antu ku Ria nya tadi ucau nyau baka nama enda. Mupuk meh tudah kujat ngabas langkau sida sebuat. Abas ya tunga ke dalam bilik. Dia kujat meda. Nyau teberunsai aja pendiau bilik nyedia ucau. Bangkai sida kunyat mikal ngawalik mega.

Mansang enggau sabai-sabai ame bini kunyat seduai alik meda bangkai laki diri enda menyana agi. Indai Mikal ukai ta berapa kali luput meda bangkai anak iya. Bai orang pulai ke rumah panjai meh bangkai sida tiga nya ucok. Nya meh ko orang tuai ucok. Enti bejalai ba puak kampung iya ke agi latung, Aning sekali-kali mayuh jaku ninggi diri bejaku laban ba dalam dunya tu ukai kitai mensia aja nguan. Bisi mega utai bukai iya ke enda ulih dipeda mata kitai enggau mata kasar uchu. Au, nya aja meh naka pengingat aki imbun uchu.